Robin.
Joël. So, häss du Loscht vläicht mat mir sou eng hallef Stonn laang doriwwer ze schwätzen, wéi een iwwer Sex schwätzt? An, also mir kinnten dat elo vläicht e bësse méi plangen, mä Mir kënnen eis och einfach an d'An kucken an da wësse mer ganz genee vuneneen, wat mer matenee schwätze wäerten an da leeft dat schonn e bësse sou wéi am Film. Also Joël, wann ech där an d'Ae kucken, da weess ech ganz genau, wat ech wëll a ganz genau, wat s du vu mär wëlls. Also komm, mär leeën einfach lass.

Ma wëllkomm a Moien bei Méi wéi Sex. Mäin Numm ass Joël an ech schwätze lo mam Robin doriwwer wéi een iwwer Sex schwätzt, iwwer Kommunikatioun virum, während an nom Sex. An mir schwätzen doriwwer ënner anerem well mer wëlle mat engem Mythos opraumen, mir hunn dee lo scho bëssen ugedeit am Intro. Wëlls de bëssen eppes driwwer ziele Robin? Jo, also ech mengen dat ass ee vu menge favorite Mythen, an zwar déi Virstellung, datt ee sech an d'Ae kuckt an datt dann d'Gesiichter sech lues uneneen unnäheren an ee sech kusst an ee sech ferm kritt an datt een dann zesummen am Bett, um Dësch, op der Couche, wou och ëmmer ee grad steet, Mat nee lant an dann dee beschte Sex vu sengem Liewen huet an all is well.
Dat ass net d'Realitéit. Wann dat är Realitéit ass, mellt iech bei eis, well da giffe mir gär e Wiertche mat iech schwätzen. Ech mengen, datt dat fir déi meescht Leit éischter net esou passend ass a wann een dann probéiert esou Sex ze hunn, dat dat dann oft a Frustratioun Anescht also kënne mer scho mol festhalen, datt et warscheinlech e bësse besser ass, fir driwwer ze schwätzen. Eng Phrase, déi een awer oft héiert, Dat ass esou passéiert, dat ass esou geschitt, dat huet sech esou erginn. An heiansdo freet ee sech dann, Ok, wéi ass dat esou genee passéiert? Sidd Der gefall an dunn wäert Der zoufällegerweis plakeg? An also meeschtens geet jo awer e bëssen eng Plangung viraus. Jo, also ech verstinn och net, wéi Leit kënnen iergendeppes rechtfäertege mam Déngen, dat ass einfach esou geschitt. Et war wéi wa mer vum Blëtz getraff wieren a mir hunn einfach matenee Sex gehat. An also, ech hunn déi Erklärung scho mol héieren, wierklech, vu reale Leit, mat deenen ech frou sinn, an ech hu mer geduecht, Has du e Schlag oder wat ass do geschitt? Well dat huet och definitiv net bei déi Persoune gepasst, fir esou Sex ze hunn. An et war absolut weird a si konnte mer wierklech net erklären, wéi dat geschitt war. Ech hunn ni gefrot, wéi de Sex war. Ob e gutt war? Dat hunn ech mer net ugemoosst an där Situatioun, mee ech ka mer och éierlech gesot net virstellen, datt dat dee beschte Sex vun hirem Liewe war. Dat kann ech mer einfach net virstellen. Doriwwer schwätze mer elo gläich nach méi. Also ech mengen, datt et eng Saach awer gëtt, datt een esou heiansdo d'Gefill huet, et ass e gudde Flow do an et muss een dann net méi esou vill schwätzen. Mee vläicht läit dat dann och dorunner, datt ee virdrun eng gutt Kommunikatioun hat. Wat sinn da Saachen, déi s du, wann s du elo mat enger Persoun Sex hues, egal ob dat elo eng nei Persoun ass oder eng Persoun, mat där s de scho Sex has, wat s du op jiddefalls wéilts klären? Also ech hu sou e bëssi meng Reegel fir mech, datt wann ech mat enger neier Persoun, wa sech do eppes entwéckelt, wat sou, wat onweigerlech iergendwann zu Sex féiere wäert, wahrscheinlech, dass ech dann souwisou eng Kéier an engem neutralen Moment eng Kéier e Gespréich doriwwer ufänken, well ech et weird fannen fir mat Leit Sex ze hunn ouni bestëmmte Saachen ofzeklären. Also wat ech immens gär ofklären sinn Virléiften an No-Go's, also grad an engem méi kinky Kontext och sou iwwerhaapt sou bass du into kinky Saachen oder net? An dann wa jo wat sinn deng Virléiften? Wat ech och mega wichteg fannen ass d'Thema safer sex, also birth control fir wann eng Schwangerschaft eng Optioun wier, wann dat soe mer biologesch esou kompatibel wier, awer och STD protection, also grad an net monogame Bezéiungskonstrukter fannen ech dat immens wichteg, mee och bei monogame Mënschen huet dat och eng grouss Relevanz, well och déi kënne gewësse Krankheete kréien. An da mat queere Leit hunn ech dann och eng Kéier ganz aner Diskussiounen ewéi mat net queere Leit, grad wann et, wann ech mat trans Mënschen, intergeschlechtleche Leit oder net-binäre Persoune Sex hunn, ënnerschidde sech meng Konnotiounen och eng Kéier ganz staark vun deenen, déi ech mat cis Leit hunn. Also zum Beispill klären ech immens gär of, Terminologie fir Kierperdeeler, well net all Transpersoun ass mat där nämmlechter Terminologie zefridden. Also ech kennen zum Beispill Transmänner, déi zu hire Genitalien als Vulva a Vagina referen. Ech kennen awer och, fir déi dat e mega Trigger ass an déi dat op guer kee Fall wëll esou bezeechent hunn. Ech klären esou insgesamt esou Dysphorie of, dat heescht, wat sech opgrond vun hirer Geschlechtsidentitéit net gutt ufillt a sou. An dat sinn einfach esou Saachen, esou wann ech dat net maachen, da kann ech net Sex mat Leit hunn, well dann sinn ech vill ze vill anxious, dass ech iergendeppes maache kéint, wat där Persoun iwwerhaapt net passt an woumat ech hir eventuell schuede kéint. An ech wëll dat nu mol ganz gäre vermeiden. An du, Joël?
Well dat sinn och vill vun deene Saachen, déi s de genannt hues, sinn och Saachen, déi ech ofchecken, je nodeem halt, ween déi Persoun ass. Ech fannen safer sex, also egal ob et elo em birth control geet oder em STIen, fannen ech och extrem wichteg fir ofzechecken wat do d'Preferenzen sinn. Ech fannen interessant dat dat bei verschidden Dating Portaler schonn sou e Feld ass dat ee kann ausfëllen wat fir eng Form vu safer sex ee praktizéiere wëll. Dat hänkt awer vläicht och e bësse vun der Clientèle vun deenen Apps of. Interessanterweis mierken ech och a ganz villen Apps, also ganz ville verschiddenen Dating-Apps, dat Leit hiren Impfstatus uginn. Dat ass vläicht a Covid-Zäiten och guer net esou schlecht, fir dat eng Kéier ofzechecken, esou, Bass du geimpft? Wéi bass du getest? Virun allem, wann et eng nei Persoun ass, wou een elo vläicht net mega oft gesäit, wou een da vläicht och einfach wëll seng Bulle, seng Gesondheetsbulle esou gestalte wéi een dat wëll. Also dat ass jo vläicht och net esou schlecht fir vir engem Treffen e Covidtest ze maachen an einfach ze wëssen, ok dat do ass elo hallefweegs safe. Dann fannen ech hänkt et vill dovun of wat ee wëll maachen. Also wann ee schonn d'Virleeft e bëssen ofgekläert huet, da ginn et vläicht och Saachen déi ee ka froen. déi vläicht och nach wichteg sinn ze froen, grad wann et ëm méi kinky Sex geet, also grad wann et ëm BDSM geet, do fannen ech ass scho wichteg ze wëssen, net just dat do ass meng Virléift, mee vläicht och wat stells de der vir, wat soll elo ongeféier passéieren, wat si Saachen déi méiglech sinn, wat si Saachen op déi s de Loscht hues. Mee ech fannen dat sinn och Saachen déi kann een och am net kinky Kontext gäre froen. Also et ass jo net esou, datt een ëmmer dat selwecht muss man an et ass och net esou, datt een ëmmer op dat selwecht Bock huet. An ech fannen et zum Beispill ganz praktesch fir ze wëssen, ok, déi Persoun huet elo Loscht op X, Y an Z. A vläicht net esou op dat do. An da kann ech mir eraussichen, wat dovunner ech Loscht hunn ze maachen. Oder ech soen och déi Saachen, op déi ech Loscht hunn. A mir fannen eraus, Ah, mir hunn allebéid elo mega Bock op Y. An da kënne mir dat maachen. Mee jo, also ech froe Leit ëmmer mega gär no Toys, déi se hunn. Well dat esou eng, fir mech zumindest, eng gutt Indikatioun ass vun deem, wat se gär hunn. Si hu jo ëmmerhin eng gewëssen Zomm an dat Toy investéiert. Dat heescht, dat muss hinnen och schonn eppes wäert sinn. An dann kann ee kucken, ok, wat fir Toys hues de, wéi setz de déi am léifsten an? An da kann ech kucken, wann déi Persoun mer dovun erzielt, sou, ok, ass dat eppes, wat ech och mega cool fannen? Ass dat eppes, wou ech virwëlzeg sinn a wat ech eventuell eng Kéier ausprobéiere wéilt? Oder ass dat eppes, wou ech einfach weess, no way, dat mécht et fir mech guer net? An da kann ee mateneen driwwer schwätzen, wat ee sou gutt géif fanne wärend dem Sex. A wat mer och nach ultra wichteg ass, grad als Persoun mat enger gewëssener Mental Health History an enger Trauma History, mat negativen Erfarungen, ass och doriwwer ze schwätzen, grad well zumindest vill vu menge Sexualpartner, innen hunn do och e gewëssene Baggage an do fannen ech et och wichteg einfach driwwer ze schwätzen, wat si potentiell Trigger déi s de hues, wat si potentiell Situatiounen déi kënnen opkommen, also zum Beispill ech. hunn e gewëssene Risk fir ze dissoziéieren an ech muss Leit, mat deenen ech Sex hunn, muss ech erzielen, wéi dat ausgesäit a wourun se dat erkennen, datt ech einfach net méi do sinn a wéi se dann am beschte sollte mat mer ëmgoen, mee och wat se maache kënne fir dat ze evitéieren a wat meng Trigger sinn, déi meng Dissociatioun ausléise kënnen. An dat ass grad wann ee weess, dass eng, dass déi aner Persoun e gewëssene mental health baggage oder en trauma baggage huet, fannen ech dat och eng ganz wichteg Diskussioun. Mhm.
Dat kënnen natierlech och aner medezinesch Problemer sinn, déi ee kann hunn. Wann ee elo, ech weess net, gären schwer fällt, ech hunn elo iergend e Beispill aus dem Hutt gezobert, dann ass et vläicht einfach gutt fir där Persoun dat ze soen, dat déi sech vläicht net all ze vill erféiert a vläicht och weess, wat ee maache kann. Panikattacken ass och esou eppes, wou ee vläicht weess, datt een dozou neigt, wou een dann vläicht och där Persoun soe kann, hei, dat ka passéieren, dat ass net schlëmm, mee dat an dat kanns de da maachen, fir mer ze hëllefen. Et ass ëmmer besser, esou eppes virdrun ze wëssen, well wann ee bis an der Situatioun ass, ass dat dann och fir déi Persoun, déi net eng Panikattacke huet, net méi ganz esou angenehm, fir dat da erauszefannen, wat se dann soll maachen. Jo, oder och, ech fannen dat applied och fir Leit mat Disabilities. dat heescht mat kierperleche Behënnerungen, dat heescht einfach fir ze kucken, okay, wat sinn deng Méiglechkeeten, wat hues de gär, wat, wou kann deng Disability dech eventuell aschränken a wou net, och einfach fir esou mat sech selwer bësse méi à l'aise ze sinn vläicht, wann een, wann dat esou en neit Feld ass, wou ee sech begeet. Genee, dat ware lo mengen ech all déi Saachen déi mer virum Sex wéilte klären. Oder wollts du nach méi speziell erzielen was de checks mat enger Persoun mat därs du schon eng Kéier Sex Jo, haas? also dat hei ware lo am Fong alles Saachen déi ech méi sou eng Kéier sou ofklären a wou ech mer da probéieren dat wierklech ze verhalen an dorop uecht ze ginn, mee ech hunn awer och gären virun all Kéier dass ech Sex hunn, also wann een mierkt sou wann een zesummen ass an et mierkt een ok dat hei leeft elo op Sex eraus, sou eng Kéier e klengen sou mini check in am Fong sou hey wéi fills de dech haut, hues de haut iergendwéi eppes wourops de mega Loscht hues sou wat s de onbedéngt wëlls haut maachen oder och hues de haut eppes wat s de normalerweis gär méchs mee wourops de haut iwwerhaapt keng Loscht hues An och esou grad als net-binär Persoun, déi ëmmer emol erëm ganz ënnerscheedlech Levelen un Dysphorie huet, ass et mir dann do och wichteg fir matzedeelen, wéi eng Kierperdeeler haut ok sinn a wéi eng net a fir dat och vun der anerer Persoun ze erfroen, Hey, hues de haut iergendeppes oder iergendeng Plaz wou s de haut net wëlls ugepaakt ginn, déi soss ok ass oder iergendeppes aneschters wat s de mer matdeele wëlls, fir dass mer eng esou schéin Erfarung wéi méiglech mateneen hunn. Mee do froen ech mech och ëmmer, sinn ech déi eenzeg Persoun déi dat esou reliéis hëlt oder mëss du dat och? Well ech hu wierk also ech hunn elo net wierklech eng eng Checklist déi ech ofhaken, mee ech hunn a mengem Kapp awer schonn esou e gewëssenen Dénge vun ok ech hu sou eng kleng mental Checklist déi ech gären ofhaken. Mëss du dat och? Also ech hunn net onbedéngt eng mental Checklist déi ech of. Haken all Kéiers. Ech hunn awer op jiddefalls, wéi ech virdru gesot hunn, esou déi Gespréicher, wou op hues de Loscht oder wat kéint passéieren. Virun allem am kinky Beräich fannen ech dat wichteg, fir doriwwer ze schwätzen, iert een ufänkt iergendeppes ze maachen. Mee och halt bei Sex, deen net onbedéngt kinky soll sinn oder wou ee elo d'Gefill huet, mir maache elo keng grouss BDSM-Zeen. Fannen ech och net schlecht fir nozefroen. Wat ech am Fong spannend elo fonnt hu wat s de gesot hues ass, du weess dann, datt et onauswäichlech zu Sex kënnt. An ech fannen dat eng spannend Ausso a spannend Fro, well ech weess net, ob een dat ëmmer esou direkt esou weess. An heiansdo fannen ech dann och gutt ze froen oder einfach ze soen, hei ech hu Loscht elo Sex ze hunn. An da kann een natierlech Ufänken, sech géigesäiteg Kleeder auszedoen an direkt lass ze leeën, mee vläicht ass eng Persoun méi a Stëmmung wéi déi aner oder net, da muss een vläicht och einfach eng Method fannen, wéi een dann op de selwechte Level vun Erreegung kënnt oder op een ähnleche Level vun Erreegung kënnt. An dat do kann et immens hëllefräich sinn, driwwer ze schwätzen, wourobber een da Loscht huet, well meeschtens kënnt dann iwwert dem Schwätzen d'Loscht einfach eran. Dat ass e bësse wéi mam Iesse, wann ee sech Fotoen ukuckt vu leckere Platen, da kritt ee meeschtens och schonn e bëssen Honger. A wann een driwwer schwätzt, wat een alles kinnt kachen, da kritt ee meeschtens och schonn e bëssen Honger. Dat heescht, dat ass, mengen ech, och eng interessant Method, fir engersäits a Stëmmung ze kommen an anersäits dann och halt ofklären ze kënnen, Wat sinn lo haut Virléiften? Jo, also ech muss och soen, do hunn ech mech mëssverständlech ausgedréckt. Du hues och Recht. Ech fannen och dat Dénge vun unausweichlich op Sex erauslafe gëtt et net, well et gëtt kee garantéierte Sex esou. Dat war kee gudden Ausdrock, mee esou wann ee mierkt, datt et kéint an déi Richtung Lafe vu Saxton hunn ech am Fong on eng Kéier sou gär sou kleng Gespréich iwwer sou daily needs, mee och wéi s de sees sou driwwer, ok wat wëlls de elo, wëlls de Sex hunn, wëlls de nëmme bëssi rëmknutschen oder wat ass grad esou däi comfort level, woumat wäers de frou? Mee natierlech stellt sech do och ëmmer bëssi sou de Risiko, dass ee selwer net genau weess, wourop ee grad Loscht huet, an dass vläicht och déi aner Persoun net esou genau weess, wourop se Loscht huet. Joël, wat méchs du dann an där Situatioun? Oder hues d'irgend eng Idee?
Also dat ass eppes, wat eng Zäit laang mat enger Persoun, mat där ech reegelméisseg Sex hunn, öfters passéiert ass. A mir hunn eis dunn e bëssen esou gefrot, okay, wat heescht dat elo? Ass dat elo mega komesch? An am Fong si mer dunn. drop komm, datt et eis gutt deet, méi driwwer ze schwätzen, och am Viraus, a méi matzedeelen, wat esou Optioune wieren. A wann een dann nach ëmmer näischt weess oder wann een iergendwéi esou ondecidéiert ass, dann heescht dat meeschtens, datt een einfach nach e bëssen Zäit brauch. An déi Zäit kann een iwwerbrécken, zum Beispill andeems ee sech heemelt, andeems ee kuschelt, andeems ee sech kusst, also esou Saache mécht, déi elo net inherent sexuell sinn, mee déi awer duerchaus dozou féiere kënnen, dat einfach d'Loscht méi grouss gëtt an dat einfach een da méi Bock dorobber huet, fir halt déi Saachen ze maachen, déi zum Sex gehéieren. Jo, Dat fannen ech am Fong kee schlechte Rotschlag. Ech mengen, mir hu lo scho ganz vill driwwer geschwat, wat mer virum Sex maachen, wat mer virum Sex gäre wëllen zur Sprooch bréngen, wéi mer kommunizéieren. Wéi ännert sech dat dann wärend dem Sex? Also wéi kommunizéiers du wärend dem Sex? Am Fong net esou vill anescht, ausser datt et vläicht dann méi kuerz ass an datt ee sech net méi esou vill Zäit kann oder wëll huelen. An dat ëmmer e bësse esou déi Angscht matschwéngt, dat ee lo eppes kinnt futti maachen, wann ee giff schwätzen oder wann ee giff eng Fro stellen. Ech fannen, dat ass eng Angscht, déi sollt een am Fong ofleeën oder probéieren ofzeleeën, well meeschtens gëtt et duerch Kommunikatioun besser an net méi schlecht. A wann ee wierklech an enger Situatioun wier, déi giff ofgebrach ginn, well iergendeen eppes seet, dann ass et warscheinlech besser, déi Situatioun ofzebriechen an driwwer ze schwätzen, wat elo grad passéiert ass oder wat grad passéiere soll. Also fir mech ginn et zwou grouss Äert a Weise fir ze kommunizéieren oder Saachen, déi ee ka soen. Dat engt ass esou wierklech Kommunikatioun, also Saachen nofroen, Saache virschloen, soen, Ok, lo geet mer duer, komm mir man eppes aneschters, soen, mäi Knéi deet wéi, kanns de wann ech géif e bësse réckelen, ech muss mech iergendwéi aneschters hisetzen. An da gëtt et awer och nach dat wat ee vläicht Dirty Talk nennt, also wou een zwar scho kommunizéiert, mee éischter dann net esou, ech nennen dat elo mol technesch Detailer, mee do ass d'Sprooch am Fong och en Instrument fir Sex ze hunn. Jo, absolut. Ech muss soen, wat mech ëmmer, also du hues eppes ugeschwat, wat mech ëmmer e bëssi rose mécht, dat ass am Fong déi immens toxesch Notion dovun, datt Kommunikatioun während dem Sex, dee magesche Bond, deen do tëscht zwee Leit entsteet, déi sech op eemol telepathesch matenee verstännege kënnen, well se einfach esou déi Connection mateneen hunn, dass Kommunikatioun dat zerstéiert, gëtt natierlech och bëssi sou duerch Film und Fernsehen an ech mengen och deelweis duerch Pornographie verstärkt. Ech hunn och misse léieren, dass Kommunikatioun während dem Sex normal a schéin ass an dass mer dat am Fong gutt deet, well am Ufank, wéi ech domat ugefaangen hunn, fir méi während fir méi während dem Sex ze kommunizéieren, huet sech dat och bëssi droleg ugefillt, genau sou wéi. Konsens jo oft och wahnsinneg deromantiséiert gëtt an als sou eppes Disruptives ugesi gëtt, mee ech mengen, dat ass awer och alles eng Saach vun der Gewunnecht. Et schannt am Fong schued, datt dat a Filmer, am Fernsehen a sou net méi duergestallt gëtt, wéi schéin datt dat am Fong ass a wéi gutt dat ass. Jo, do ginn ech der op jiddefalls Recht. An ech mengen, datt béides am Fong an déi selwecht Richtung ka goen oder dat selwecht ka sinn. Also wann ech eng Persoun froen, fënns de dat gutt, soll ech weider domadder man, da froen ech jo bal schonn explizit no Konsens. A wann déi Persoun mer seet, jo, mär dat weider, dann ëmsou besser. Also Ech fannen dass am Fong do schléit een zwou Mécke mat enger Klappe, wéi een dat esou schéi seet, wann een engersäits no Konsens freet an anersäits dann weess, ok dat do deet där Persoun gutt, dat do ass eppes wat mer Loscht hunn ze maachen. A wéi een dee Konsens genau ausgestallt, dat kann ee sech jo ëmmer nach ofmaachen. Also do kënnt Dir da erëm op dat virdrun. Do kann een sech jo och déi witzegst Art a Weisen fir ze kommunizéieren ausdenken. D'Kelly huet mengen ech an der leschter Episode eng Rubrik doriwwer gemeet wou et em Kommunikatioun mam Partner, mat der Partnerin gaangen ass. Do ginn dann verschidden Tools virgestallt déi ee kann benotzen. Jo ech muss och soen, also Konsens afroen an de Konsens nach eng Kéier nofroen ass am Fong och sou dat meescht wat ech sou Wärend dem Sex kommunizéieren, halt ëmmer erëm froen, Hey, ass et ok wann ech dat maachen? Wëlls de dass ech dat maachen? etc. An ech hunn awer och wärend dem Sex, sou dass ech gären heiansdo mol sou klengen Check-in, sou insgesamt sou, Fills de dech gutt? Ass alles an der Rei? Oder stëmmt grad iergendeppes net? Well zumindest bei mir ass dat sou, dass ech mech heiansdo an eppes verléieren an dass et da gutt ass wann eng aner Persoun mech zréck an d'Realitéit bréngt a freet, Hey, passt nach ëmmer? An ech dann och déi eng Sekonn hunn an erënnert dru ginn, fir mer déi eng Sekonn ze huelen, eng Kéier mech eranzehorchen an ze kucken, ob nach wierklech alles ok ass. An ech muss och soen, wat ech och déck interessant fannen a ganz wichteg fannen, ass esou. Bëssi déi Diskussioun iwwert wiem seng Responsabilitéit et ass fir méi ze kommunizéieren, well zum Beispill grad a méi kinky Sex a sou, wann ech eng Persoun dominéieren, da sinn ech der Meenung, datt dat zum Beispill méi meng Responsabilitéit ass fir ze kommunizéieren an ze erfroen, ob et anerer Persounen gutt geet, well ech och eng gewësse Muecht iwwert déi Persoun hunn. A gläichzäiteg erwaarden ech mer och, dass wann eng aner Persoun mech méi dominéiert an ech Muecht a Kontroll ofginn, dass si déi Verantwortung unhëlt an eescht hëlt. An ech fannen awer och, dass och bei net kinky Sex, also méi am Allgemengen, fannen ech esou déi Fro, ween huet d'Responsabilitéit fir ze kommunizéieren, ganz spannend am Bezuch op esou Muechtverhältnisser, also esou Erfahrung, Alter, Do fannen ech och, dass déi méi erfare Persoun, déi oft och déi méi al Persoun ass, net ëmmer, mee oft, definitiv och méi Responsabilitéit huet, fir esou Kommunikatiounen a Konversatiounen och unzefänken. Ech mengen, ech ginn der grondsätzlech Recht. Ech weess net, ob ech ëmmer an all Detail oder ob dat op all Bezéiung ëmmer esou zoutrefft. Also ech ka mer scho virstellen, datt et einfach Leit ginn, déi vu sech aus méi kommunizéieren, mä dann ass de Problem vläicht souwisou net esou do. Wat op jiddefalls net gutt ass, ass einfach net ze kommunizéieren an unzehuelen, datt dat scho passe wäert oder esou ze maachen, wéi wann een, wann een iwwer näischt geschwat hätt, datt een et dann einfach emol kéint maachen an wann dann bis iergendeen Nee seet oder bis iergendee seet, dat do wär elo net gutt, well Dat ass net esou wéi et sollt sinn an dat féiert einfach dozou, dat Leit verletzt ginn an dat Leit am schlëmmste Fall halt jo iergendwelch Traumaen dovun droen oder soss Problemer kréien an am beschte Fall et einfach kee gudde Sex wär. Ass effektiv eng spannend Fro u weem et ass fir deen éischte Schratt ze man. Et ass jo net ëmmer esou einfach fir wierklech Saachen ze froen, well ee sech jo e bëssen a sou eng onsécher Positioun gëtt an Heiansdo kann et jo och schwiereg sinn, no eppes ze froen, wat ee sech wënscht, well ee sech dofir schummt. Jo, an och esou, vläicht ass dat och einfach bëssi eppes, wat ech bëssi ze vill hunn, mee ech hunn ëmmer bëssi Angscht, eng Persoun uncomfortable maachen, well ech So to jump the gun giff een am Engleschte soen. Wann ech grad grad mat enger neier Persoun, hunn ech Angscht déi Persoun dann uncomfortable ze maachen, andeem ech se sinn, jo am Fong giff ech elo iergendwann eng Kéier ganz gär mat dir Sex hunn, komm mir schwätzen doriwwer, well ech wëll net mat der Sex hunn, ouni datt ech mat der driwwer geschwat hunn. An déi aner Persoun vläit op engem komplett anere Level ass a wéi wäit se mat mär goe wëll. An et mécht ee sech natierlech och zu engem gewëssene Grad zimmlech verletzlech, andeem ee seet, Hey, komm mir schwätzen doriwwer an ech breeden dir elo eppes iwwer mech aus, wat déi mannste Leit wëssen an wat och immens privat ass einfach.
Also dat Schlëmmst, wat jo passéiere kann, ass, datt déi Persoun da seet, Nee, ech hu kee Bock, mat dir Sex ze hunn. An dat geschitt jo dann an enger Form, wou s du kanns nach e bësse eraussichen, wéini dat dat geschitt, a wat fir enger Rumm dat geschitt a wéi sécher s du dech an deem Raum fills, wou dat geschitt. A wann dat méi spéit geschitt, nämlech an deem Moment, wou s du der Meenung bass, also ech, dat ass elo een imperséinlechen Du, wou een der Meenung ass, Ah jo, ech hu lo där Persoun an d'An gekuckt an si huet mech zréck gekuckt an ech hun genau gesin dat se Sex mat mer wollt an da seet déi Persoun, Äh, ech weess net wats du grad wëlles hues, mee net dat selwecht wéi ech, kënne mer wann ech gi mol 3 Schréck zréck goen? Dann ass een an enger vill méi onkomfortabeler Situatioun an et huet ee sech am Fong na méi blaméiert, huet een enger Persoun, eng Persoun na méi uncomfortable gemeet wéi virdru schonn. Also dofir ass dat einfach et uschwätzen. och wann dat net esou einfach ass, wéi een dat halt seet, wahrscheinlech ëmmer nach déi beschten, déi beschten Optioun. Definitiv, also net kommunizéieren leet zu wesentlech méi schlëmme Resultater wéi kommunizéieren.
An dat ass vläicht dat, wat ee sech dann ëmmer mol kann an de Kapp huelen oder soll am Kapp behalen, ne. Et kann natierlech ëmmer sinn, dat een enttäuscht gëtt, mee. Dann gëtt een halt op engem Niveau enttäuscht wou na näischt schlëmmes geschitt ass, ausser vläicht e bëssen Heartbreak oder eng eng Enttäuschung, an mat där kann ee léieren ëmzegoen, domadder ëmgoen dat een eng Persoun iergendwéi verletzt huet, dat ass méi schwéier. Absolut.
Zum Thema Kommunikatioun beim Sex hunn ech awer am Fong nach eng Fro un dech Joël, zu engem Aspekt dee mer elo nach net esou ugeschwat hunn. Laachs du gär beim Sex? Jo, ech fanne schonn. Also ech hu mat enger Persoun, mat där ech ëfter Sex hu, esou ee klengen In-Joke, dat mer dann ëmmer soen, Et däerf och witzeg si beim Sex. Dat hunn ech an engem Sex-Podcast héieren. Dat ass dann d'Hierscht dëse Podcast, an deem dat scho mol gesot ginn ass. Ech fannen dat schonn zimmlech cool, fir beim Sex ze laachen. Ech hunn och virdru, wou s du gesot hues, du gees vun allem nofroen beim Sex, dat wier déi haaptsächlech Kommunikatioun, hunn ech esou geduecht, hm, bei mir ass dat zwar e bëssen anescht, dass dass öfters mol e Witz oder esou eng Saach wéi, hm, ech hu grad en Hoer am Mond, kënne mer kuerz oder kënne mer kuerz réckelen? An dann awer och, an dat huet elo näischt méi mat Laachen ze dinn, där anerer Persoun soe wéi schéin oder wéi flott oder wéi gäil se ass. Dat fannen ech och ee wichtegen Deel vun der Kommunikatioun. Absolut.
Ech ginn der mat allem wat s de sos Recht. An schon e Laache beim Sex souguer. Also ech fannen dat esou schéin fir beim Sex ze laachen. Grad wa vläit sou eppes klengs schif gaang ass, wann iergendee sech de Kapp gestouss huet oder ee grad en. Hoer am Hals huet wat net esou liicht erausgeet, dann fannen ech laachen einfach esou e schéinen esou Tension Breaker an et ass einfach esou e klenge Moment och fir sech ze entspanen a fir dann sech kënnen an d'Aen ze kucken an nach eng Kéier ze grinsen a rëm kënnen weider ze maachen an doriwwer ze grinsen wat een am Fong grad erlieft huet. Ech fannen et richteg schued, wa Leit sech beim Sex selwer sou eescht huelen, dass se net kënnen iwwert sech laachen an där Situatioun. Dat fannen ech zimlech onsexy. Jo fannen ech och. Also dat ass net sou onbedéngt déi beschten Eigenschaft fir sech esou eescht ze huelen. A wéi esou villes am Liewen ass Sex einfach méi einfach, wann een heiansdo mol och kann driwwer laachen. Absolut.
An am Fong, also wann een e bëssen driwwer nodenkt, am Fong ass jo och zimmlech absurd, wat alles do geschéie kann a geschitt. An dat mer dat alles esou enorm sichen a gären hätten an et eis trotzdeem esou Spaass mécht. Mee bon, dat ass vläicht e bësse vill philosophesch.
Vläit kéint een doriwwer jo eng kleng Episod maachen, iwwer d'Absurditéit vum Sex, well hensdo hunn ech sou Momenter, wou ech sou e bëssi sou an d'Universum driften a mer sou denken, boah, Sex ass am Fong sou weird. Dat, wat mir do maachen, ass am Fong sou vu bausse gekuckt esou droleg, awer iergendwéi si mer esou konstruéiert an esou gewired, dass mer dat richteg, richteg gutt fannen. Mee egal, dat ass fir eng aner Episod. Hues, hues du dee Gedanke während dem Sex, awer jo, schwätz du och dann doriwwer. Äh, bis lo hat ech et nach net während dem Sex, mee lo wou s de et soos, äh, hunn ech bëssi Angscht, dass et sou eng selbsterfüllende Prophezeiung gëtt.
Dat ass mäin Zil fir dës Staffel, dat All déi Leit, mat deenen ech schwätzen, mer soen, déi nächst Kéier, wann dat geschitt, muss ech bestëmmt un dech denken.
Also, wa mer dat geschitt, dann äh, wäert ech der definitiv Bescheed soen, wann du dat wëlls. Yes, wann ech glift. An da wäert ech och definitiv uschwätzen. Eng Sekonn, ech hu grad déck déi Erliichtung iwwert d'Absurditéit vum Sinn a vu Sex a vu Sexualitéit. Ech brauch e Moment. Ja, mee et kann een och, et däerf och heiansdo eescht sinn beim Sex. Et däerf een och eng Erleuchtung hunn an dat dann ausschwätzen. Dat ass och ok. Mee vläicht ass am beschten, Dir schwätzt virdrun mat Äre Partnerinnen driwwer, iwwer wéi vill philosophesch Themen Der wärenddessen schwätze wëllt. Also wa mer elo genuch matenee geschwat hunn, genuch geläert hunn, genuch philosophesch Erleuchtungen haten a vläicht ee bis 26 Orgasmen, awer net zwéngend, dann iergendwann hält de Sex op a mir halen awer net op ze kommunizéieren, oder? Also normalerweis dréin ech mech einfach ëm an schlofen an an dann stinn ech den nächsten Dag um 6 Auer op an ech gesinn déi Persoun ni méi erëm. nee, natierlech hale mer net op ze kommunizéieren. Sees du de Leit Merci? Dat ass eng gutt Fro. Ech muss soen, ech hat eng Occasion, wou ech enger Persoun Merci gesot hunn, tatsächlech, well et fir mech eng Situatioun war, déi immens staark zu mengem Trauma gelinkt war an déi mech immens vill Iwwerwannung kascht huet. An do hunn ech där Persoun Merci gesot, well sech an deem Moment wärend där Situatioun immens vill fir mech geléist huet an a mengem Kapp eng risegrouss Blockad lassgaang ass an ech eppes iwwerkomm hunn, wat mech säit engem Joerzéngt mat mer erëmdroen. An do hunn ech Merci gesot. Jo, dat war Zimlech emotional. Mee am Normalfall soen ech awer net all Kéiers Merci. Ech mee ech weise vläit éischter meng Dankbarkeet fir eng schéin, fir e schéint Erliefnis. Anescht esou duerch Intimitéit, déi dann net sexuell ass, andeem ech enger Persoun Waasser bréngen oder no hir kucken einfach duerno. Mhm.
Also ech soe schonn bal ëmmer Merci. wann ech drun denken, also oder ech soen net Merci, wann ech net drun denken, mee meeschtens denken ech drun an meeschtens ass mer dat och iergendwéi wichteg. Ech fannen dat einfach e léiwe Geste, mee ech sinn natierlech och net beleidegt, wann een net Merci seet oder esou an ech hunn dat einfach fir mech esou agebiergert bei mir, datt ech de Leit Merci soen nom Sex an ech dat och am Fong ganz flott fannen, wann ee sech iergendwéi dat seet, mee et weisen ass natierlech och extrem wichteg a sech ëm Leit këmmeren ass och ganz wichteg a menger bescheidener Meenung. Et gëtt do natierlech ee Punkt, deen nennt sech Aftercare, dat ass beim BDSM extrem wichteg. Mir haten an der BDSM-Episod schonn driwwer geschwat, mir hunn soss och schonn heiansdo dat Wuert benotzt, Aftercare. Ech fannen, datt et och Vanilla Aftercare sollt ginn oder gëtt. Wann een keen kinky Sex hat oder keng BDSM Zeen hat, dann kann een och Aftercare maachen. Du haas elo schon ugeschwaat engem e Glas Waasser bréngen. Wat mir nach afällt ass enger Persoun en Nueschnappech reechen oder soss iergendeppes woumat se sech kann ofbotzen vun wat fir Kierperflëssegkeeten och ëmmer. grad iergendwou sinn, déi vläicht net do si sollen oder déi vläicht net éiweg do si sollen, dat ass och esou e Gest. Da kann een natierlech och, ech weess net, en Téi maachen, et kann een eng Decke siche goen, et kann een enger Persoun ubidden, déi eege Kleeder unzedoen fir de Moment oder hir Kleeder ginn, wa se dat, wat se virdrun unhat, net méi wëll undoen? Falen dir soss nach Saachen an? Ech fannen, du hues elo ganz vill oder gréisstendeels sou non-verbal Kommunikatioun oder éischter sou Gesten erwähnt, giff ech dat elo mol nennen. Jo, Jo, dat waren elo sou Aftercare-Gesten. awer sou ech schwätzen och gär sou, also nom Sex ass fir mech net nëmmen sou. de Moment dono, du läis plakeg nieweneen am Bett a bass sou, wow! Mee et ass och fir mech sou och bësse méi laang dono. Also ech fannen zum Beispill, ech checken am Fong gären eng Kéier an, sou datt ech sou sinn, sou, hey, alles ok, wéi fills de dech? An dat maachen ech net net nëmme gär direkt dono, mee och vläit puer Stonnen duerno oder sou den Dag duerno, dass ech sou sinn, sou hey, mir hu gëschter eppes mateneen erlieft, sou wéi fills de dech haut mat e puer Stonnen Distanz, mat e puer Stonnen Zäit fir dat ze verschaffen, wéi fills de dech domadder? An ech hoffen, dass och réckbléckend nach ëmmer alles ok war. An dann, also ech hu mer, ech nennen dat elo mol Feedback, Dat kléngt esou technesch, no esou engem Questionnaire, wéi zefridden ee mat mengem Service wier. Dat maan ech natierlech net, mee trotzdem datt ech eng Kéier soen, esou, Hey, ech hoffen dat war awer alles esou wéi s de der dat erhofft hues, wéi s de der dat virgestallt has. Wann s de iergendeppes schäiss fonnt hues, dann deel mer dat wannechglift mat an da maache mer et déi nächst Kéier besser. Esou, dat fannen ech am Fong och wichteg, datt een eng Kommunikatiounskultur huet, an där een och ka soen, Hey, dat wat s de do gemaach hues, sou elo am Nachhinein, dat war awer net esou nice, sou kënne mer dat nächst Kéier anescht maachen. Jo, dat fannt ech och wichteg. An ech fannt och wichteg, dat net nëmme froen ze kënnen, mee och einfach soen ze kënnen, wann een dat soe wëll. An halt och net nëmmen die Sachen die schlecht ja. waren, och die Sachen die gut waren dat do huet mir super gut gefall oder ja wie du sees dat do war net so gut können wir die nächste Kaps anders das machen oder dat e bëssen anders dréinen an wat ech do och wichteg fand dat ass sech da net alles so eent zu eent wéi soll ech elo soen, opzeschreiwen am Kapp oder sech ze eent zu eent ze verhalen an ze soen, dat muss ech elo auswenneg léieren an dat muss ech elo genau esou maachen, well Mënsche sinn nu mol halt och ënnerschiddlech vun Dag zu Dag. Also ech fält, mir fält dat oft op, dat d'Saachen, déi ech deen een Dag mega gutt fonnt hunn, sech deen aneren Dag halt net esou gutt ufillen oder halt dee Moment net esou dat ass, wat ech Wëll, an duerfir einfach, Kommunikatioun ass wichteg, an dass net fir eng Kéier quasi de Froebou ausfëllen ze loossen an dann ze soen, ok, dat ass elo dat, dat ass elo d'Bibel an esou leeft et ëmmer. Also dat ass fir mech och nach e wichtege Message, deen ee fir Gespréicher nom Sex sech kann hannert d'Ouere schreiwen. Absolut.
An soss fir de Rescht, Nom Sex, also erëm iergendwéi virum Sex. Dat heescht dann, ech fannen esou déi Gespréicher nom Sex, dat ass am Fong esou e Krees, dat schléisst esou uneneen un. Esou dat Gespréich vun, Wéi war dat fir dech? ass och dann direkt esou dat Gespréich esou virum nächste Sex, esou, Wat giffs de der dofir wënschen? Ech muss och soen. Esou en aneren Aspect vun deem Numm Sex, Gespréicher, Kommunikatioun, ass och mat net bedeelegte Persounen iwwer eng sexuell Erfarung schwätzen. Ah jo, dat heescht du schwätz dann mat Frënn, Frëndinnen doriwwer wéi de Sex wär? Jo, ech maan dat immens gär, awer Ech hunn do sou meng Prinzipien am Fong. Also ech schwätzen, also ech haassen näischt méi wéi sou deen typesch klischeehaften Locker Room Talk, also Männer déi sech an der Ëmkleed géigensäiteg domat virunee bretzen wou se wat zu wéienger Sekonn bei weem ragestach hunn. Dat fannen ech zimlech ekelhaft an ech wéilt net dass eegent ee sou vu sexuellen Erfarunge mat mär schwätzt. Dat heescht, dat maachen ech och net mat mengen Erfarungen iwwer anere Leit, mee ech schwätze gären dovun, wat déi Erfarung mat mär gemaach huet. Dat heescht, déi Gespréicher sinn dann och immens ech-bezunn, sou, ech hat Sex mat där Persoun an dat huet a mir dat an dat ausgeléist an ech kann doraus déi an déi Schlëss iwwer mech zéien an esou dat war eng cool Erfahrung, dat war eng manner cool Erfahrung, also éischter esou, dass déi déi Gespréicher, déi ech dann net nëmme mat Frënn a Frëndinnen, mee och deelweis mat mengen anere Partner, innen hunn, sinn dann immens op mech bezunn, well dat fir mech einfach e wichtege Schrëtt ass a mengem Prozess fir Saachen ze verschaffen, fir mat anere Leit driwwer ze schwätzen. Mee sou prinzipiell hunn ech awer och sou dat Grondprinzip vun, Detailer vun deem wat tëscht mir an eng anerer Persoun beim Sex geschéien, déi bleiwen tëscht eis an ech muss elo kengem e Gedächtnisprotokoll virleeën vun deem wat ech do mat där Persoun gemaach hunn. Dat giff ech net sou cool fannen wann een dat giff mat mär maachen, also maachen ech dat och net mat aneren. Wéi handhabs mhm. du dat dann? Ich mein, das ist eine Sache, wo ich einfach frohen kann, auch, also wie viel willst du, dass ich zielen andere Leute, gerade an äh, Beziehungen, wo mehr Leute beteiligt sind, wie just zwei, oder wenn ich mehr äh, Sexualpartnerinnen hat, dann kann das schon einfach wichtig sein, das einfach zu wissen und zu sagen, hey, wie viel kann ich zielen? Ech hat Phasen, wou ech méi oder manner Detailer wësse wollt, also vu guer keng bis ziel mer wannschgift alles. An et war och dann net ëmmer ganz einfach fir mech, fir ze verschaffen, déi Informatioun vun, Nee, ech wëll där dat net zielen, dat ass zwësche mir an der aner Persoun an ech muss déi elo mol fir d'éischt froen, ob ech dat iwwerhaapt ziele wëll. An ech wëll déi vläicht och guer net dat froen, well ech hunn och vläicht guer net esou vill Loscht, all d'Detailer ze zielen. Dat huet sech ee Moment net esou gutt ugefillt. Ech kann dat awer immens novollzéien an ech fannen dat am Fong och e ganz gudde Gedanken, esou wéi s du dat handhabs, als Prinzip ze hunn, ze soen, ech zielen net ze vill. A vläicht ginn et jo Leit, déi, déi kee Problem domadder hunn oder déi dat souguer wëllen, dat ee méi doriwwer zielt oder dat ee gewëssen Detailer zielt. Dat ka jo och ganz ok sinn, dat ka jo och eng cool Erfarung sinn, fir Saachen ze deelen. Wivill Detailer dat dann ëmmer sinn, dat ass dann deenen eenzele Persounen iwwerlooss. Mee einfach Saache matzedeelen, och dovunner ze léieren, Hey, dat do kléngt interessant, wéi war dat dann, wat huet der do genee gemeet? Do kann ee och eppes dovunner léieren, och fir sech selwer. Also net nëmme vum Erzielen, mee och vum Nolauschteren. Mee et hänkt natierlech ëmmer dovunner of, wéi de Konsens bei all deene Bedeelegten ass. A grad wann zwou Persounen iwwer Sex schwätzen, wou se net allen zwee bedeelegt waren, dann ass meeschtens eng Persoun, déi bedeelegt war, net am Raum a kann dann net iergendwéi hierwuer dozou ginn oder kann net Konsens ginn. Dat heescht, do ass et scho wichteg, fir mat äre Sexualpartner, rinnen ze schwätzen, Hey, ech giff dat do gär mat engem Frënd, enger Frëndin bequatschen, ass dat ok? Ech giff och net ze vill zielen oder ech giff gären dat an dat zielen. Dat sinn, mengen ech, esou déi Prinzipie wéi ech dat giff handhaben. Absolut, no deene Prinzipien handhaben ech et natierlech och. An ech froen och ëmmer déi Persounen, mat deenen ech wëll driwwer schwätzen, ob dat ok ass. Also well ech fannen, déi hunn och e Recht drop, no Konsens gefrot ze ginn, grad wann et Leit sinn, mat deenen ech net an enger reng platonescher Bezéiung sinn, ass mer dat nach eng Kéier méi wichteg, wéi ze froen, Hey, ech hat mat där an där Persoun oder ech hat einfach eng sexuell Erfarung, däerf ech da dovun zielen, wat dat mat mir gemaach huet? Esou, well ech hunn e Bedürfnis, fir driwwer ze schwätzen. an du bass eng Persoun mat där ech gär giff doriwwer schwätzen, mee ass dat ok fir dech? An wann déi Persoun da seet, hunn haut wierklech net den Headspace dofir oder wëll dat in general net, da muss ech dat natierlech respektéieren an da muss ech mer eng aner Persoun sichen, wann ech mat enger anerer Persoun wëll driwwer schwätzen an déi dann no Konsens froen. Ech mengen mir hu lo alles duerchgeschwat. op d'mannst de Schnellduerchlauf vun der Kommunikatioun viru, wärend an nom Sex an hunn natierlech och de Mythos entkräftet, datt ee vläicht iwwerhaapt net muss matenee schwätzen an datt et iergendwéi esou e Flow gëtt, deem ee ka followen. Ech fannen dat ëmmer nach interessant. Dat ass wierklech eng Saach, déi mech e bësse beschäftegt. Jo, mech och.
Well ech heiansdo schonn d'Gefill hunn, ok, déi Saachen ergi sech, mee vläicht ergi se sech och einfach, well ee scho vill driwwer geschwat huet, well ee scho weess, déi Persoun huet dat an dat gär, a well déi Nofromomenter dann esou kleng sinn, datt se net esou vill an d'Gewiicht falen. Jo, also ech muss soen, déi Persounen, mat deenen ech am onkomplizéiertste Sex hunn, sinn einfach déi, mat deenen ech Ee ech Sex hun, eng Kéier e längert Gespréich driwer hat, hey, wat sin eis Virléiften an einfach sou wéi wëlle mer dat handhaben. An da kann et och sin, dass dat sou e bëssi sou sech ergëtt an immens float an een net méi wierklech sou vill muss matenee schwätzen. Mee dat Schwätzen huet ee jo da schon eng Kéier op enger anerer Plaz an der Zäit gemaach, soen ech elo mol. Um, an dat kann dee jo dann net einfach ignoréieren, esou fir guer net mat een ze schwätzen. Also deen Dénge vu kuckt ee sech an d'Aen an et weess een, wat déi aner Persoun wëll, fannen ech net nëmmen absolut absurd, mee och geféierlech. Dat ass och wichteg ze soen, fir einfach net an d'Gefor ze lafen, fir Feeler ze maachen a fir Sex ze hunn, wou dann Leit net méi Konsens kënne ginn oder kee Konsens mi hunn. Jo, well ech muss och soen, ech mierken och bei Gespréicher iwwer Sex mat neie Leit, wéi wuel ech mech am Fong mat hinne wierklech fillen. Also och un hire Reaktiounen, dat ass da fir mech esou, esou do deelt sech de Wee eng Kéier. Esou entweder de Wee geet weider Richtung iergendwann wäert et warscheinlech zu Sex kommen, ech wëll Sex mat där Persoun, oder et geet an déi komplett aner Richtung, datt ech un der Reaktioun vun der Persoun, wéi se mat deem Thema ëmgeet, Einfach mierken, dass do op eemol esou vill Red Flags optauchen, dass ech einfach soen, ëm Gottes Wëllen, wat och ëmmer mech elo bis elo geridden huet, dass ech dat nach net bemierkt hunn an dass ech Sex mat där Persoun wollt, elo ass dat net méi de Fall. Ok, ech denken, mir hunn alles beschwat a wënschen Iech, léif Nolauschtererinnen, vill Spaass beim Schwätzen. Iwwert Sex virdrun, wärenddeem an dono. Mir hu vill Saache geléiert, nämlech Sex däerf och seriö sinn, et däerf een och Erleuchtungen hunn wärend dem Sex. A mäi Liblingszitat vun dëser Episod ass definitiv, Nom Sex ass virum Sex. An no deem Motto, no der Episod ass virun der Episod. A mir wënschen Iech alles Guddes. Bis geschwënn. Bis geschwënn.